yang pernah berteleponan langsung kayak Ahmad Dhani hmm. Ahmad Dhani itu banyak mana nukar dari ulun tuh bumbok nih kayak kayak ini nih oh, oh iya nah, Pak Ahmad Dhani itu oh. rutin beliau tuh nukar hmm. mungkin yang jenis-jenis radio ini ada kalau 100 biji sudah Ahmad Dhani menukar ini oh, malah ada 100 100 biji ada Pak Ya, tapi ada dengar-dengar aja sampai betrak menukari kaset di mana tuh ya? Nah, eh. itu Tapi itu off the, off the record saja pang anu ngarannya lah. Ngarannya aja, Tapi ada sebuah toko kaset dahulu nang legendaris di Banjarmasin tuh. Hmm. Nah, jadi dijual lah tuh sampai nang amun kada salah dua puluh ribuan kalau kasetnya tuh. Sampai ba, sampai betrak mambawanya. Ibarat jaka kawa tuh bakunyung kawa di situ. Oh. saking saking hibaknya banyaknya barangnya tuh. Jadi bet- dari Banjar tuh membawa ke Batang Inggih, Toraja, betrak, oh, betrak. kasetnya. Oh, masih banyak kan. Sing banyakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batamuan pulang lawan ulun pakacil didin apa habar pian kula mamarina wan dangsanak barataan kamana kita balala hari ini sehat walafiat lah hari ini pakacil ada di kabupaten banjar kota martapura nah ini. Baapa pakacil di sini hari ni. Nah, pakacil di hari ini handak bajangu kula. Nah, hari ini kula kita ni spesial. Sapisialnya kanapa? Nah, sidin ini kolektor. Nah, kolektor barang-barang elektronik bahari dan kaset-kaset bahari. Nah, mulai dari tipi bahari, radio, tip. bahari ada wadah sidin ne bah nah sampai kaset kaset nang tahun samilan ratus anam puluh an ada wadah sidin ne sampai kaset nang wadah jaman sekarang ada jua nah bagi pian nang pernah merasakan artinya hiburan lawan kaset pidio pidio bahari nah jangan bakijipan. nonton hari ini bajanguk kula ampun pakacil didin lah nah bahkan artis selebritis pejabat sudah jadi langganan um mancari barang koleksi di wadah sidin ni lah um jadi bajanguk kula kita hari ini sangat spesial lah nah. Jadi jangan ka mana mana lah ja naki sampai habis pak kacil didin balalah tarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batamuan pulang lawan ulun pak kacil didin apa habar pian kula mamarina wan dangsanak barataan nah hari ini kita sudah tetamu lawan dangsanak kita awal nah awal ini kolektor nah kolektor Kaset-kaset elektronik-elektronik jadul lah. Mulai dari kaset, nah TV, banyak TV, TV bahari. Ini pamutar piringan hitam. Piringan hitam. Nah, kaset-kaset bahari nah. Nah, jadi nang kalo jaman-jaman bahari nang merasakan kaset pasti tahu. Nah, nang kayapa memutar pita lawan polpen, iya kah? Nah. Nah, jadi hari ini kita bapapanderan lawan si lawan anu nah dangsanak awal nah. Apa sidin ni artinya motivasi ma baisi ning ini nah iya kah nah apa habar nah alhamdulillah baik tarus nah alhamdulillah baik tarus nah jadi dikisahkan pang nah pabila memulai nya artinya mengoleksi elektronik elektronik jadul nih nah kalo mengoleksi itu sebenarnya di era tahun dua ribuan jua pang.

Kalo kaset ini, se mungkin semua lah kada kaset haja. Ini dari agen FBI lawan CIA ulun di lapangan ni. Oh iya, Nah, ada. ada Jadi akhirnya. bubuhan pamulung. Oh. Heeh. Jadi barang-barang kaya ini ni kita harus banyak bakawan bubuhan pamulung. Karena bubuhannya tu nang langsung ka TKP. Biasanya ada urang handak anu mambarisihi rumah haja atau ada jual batimbang kaya itu kan. Nah, jadi bubuhannya ni kan biasanya. diambil nang plastiknya aja nang yeah. besi besinya aja dihancurnya eh. setelah ulun patuh ulun bebannya ulun padahkan jangan hmm. ini lebih berharga kalau ulun tuh kali langsung yeah. yang dulu mungkin sekilo bebannya dapat empat ribu mungkin bisa bisa sampai ratusan ribu kayak itu nah hmm. nah dari situ akhirnya uh, eh, bebuhannya ini kada lagi menghancur jadi menghubungi langsung hmm. nih bebuhan agensi AE nih nah yeah. jadi bebuhannya tuh nang menyampaikan nih barang ada iya. eh antar jualan nah, nah kayak eh, tapi ada dengar dengar aja sampai betrak menukari kaset di mana tuh ya nah eh. itu tapi itu off the, off the record aja bang anu ngarannya lah ngarannya aja, tapi eh. ada sebuah toko kaset dulu yang legendaris di Banjarmasin tuh hmm. nah jadi dijual lah tuh sampai nang amun kada salah dua puluh ribuan kalo kasetnya tu sampai ba sampai betrak mambawanya ibarat jaka kawa tu bakunyung kawa di situ saking saking hibaknya banyaknya barangnya tu jadi bet dari banjar tu mambawa ka mata inggih betrak kasetnya um masing banyakan banyakan berarti tu dah nah bubuhan banjar nang biasa nukar kaset di banjar. pasti kamu menebak di mana toko kaset gitu tapi di sini kita uh, ibaratnya off the record eh, ya, the record, tapi eh. yang pasti sidin menukari kasetnya eh. itu betrak membawa dari Banjar ke sini nah anu ibarat bahasa Budi Pekarti itu kita anu jangan eh. jangan ta sampai ta pandir kayak itu nah ya nah, itu. Hmm, hmm. nah selain kaset apalagi yang ada di sini nih selain kaset nih kalau tuh kan jenisnya rilisan fisik nih. Iya. Jadi rilisan fisik nih ada kaset,

Ini salah satunya nih. Nang taparak nang kawa dijuhut ya kala nah. Iya, iya. Iya, iya. Nah, jadi kalau piringan hitam atau kaset itu nang paling ibaratnya paling lawas di sini ada tahun berapa kira-kira nang paling tuha lah. Kalau termasuk rilisan yang paling tuha tuh 1930-an. 1930 adalah Nggih, ada 1930-an lagi zamannya abahnya Ahmad Albar. Jadi Syekh Albar bahari. Mm-mm. Nah, sidin waktu pertama kali di Levananta tuh kan

intan berlian nang masih ada di situ nah. Kumpul kita daerah kota tuanya kan iya, kita. Iya, iya. Ah, ini masih berfungsi lah sebagian ada. Nah, ini hidup ini hidup dua. Oh, ini, nah, ini, ini sudah dihidupakan nek dua oh. buting nek. Jadi kau menyetel tak? Hmm. Siarannya ya, Pak. Berarti kau aja siaran nang hanya hanya lah. Apa kayak anda tetap pakai set top box? Ah, set top box. Eh. eh. Tapi kalau hendak menyetel nang itu kan ada Betamax tuh.

apa lagi nang kira-kira nang ada koleksi di sini selain daripada apa artinya uh, elektronik apa itu nah. Kalau yang mungkin ada juga kayak mesin tik mungkin hmm. lah. Mesin tik itu ada ada brother, ada sister, ada macam hmm. ada Olimpia itu iya, kan. Iya. Nah, itu ada juga karena orang tuh tahunya ulun tuh anu barang

main Street Fighter toh. Iya, iya. Nah, itu ada ulun Itu di sini. nomor dari Mitra Bahari lah main kita. Ya. Di Arjuna Plaza. Arjuna, eh. Arjuna, Mitra, Bobo kan ya kala. Oh, Nah, nah, itu kakanakan nang tahun 80-an rancak main babainan di bobo nang itu dingdong tuh ya. Iya. Nah, itu rugi bila kada pemain gitu ya kalau nah membuat eh, koinnya. Ba Andre itu dulu. Andre. eh.

Nah sampai itu tadi ulun ingat banget tuh waktu main dingdong itu hmm. antri sekian banyaknya menghadangin nang Mr. Bison tuh Street Fighter iya, kan. Iya, iya, Kan ada ya orang bahwa kata menghadanginya. Hmm. nah, eh, dengar-dengar sebelum pindah ke rumah ini di ruko aja atau kayak Iya, bujur dulu. Hmm. Dulu ada di ruko di Karanganyar. Hmm. Nah, tapi kan karena ulun ni sebagian besar nih ka, karena bukan orang sugih kayak itu nah. Iya, jadi sebagian besar eh, barang-barang nang kawa dijual untuk survival atau untuk dapat barang lagi ya kita kita jual, kita jual kayak itu. Perputarannya tuh nah. jadi eh, ternyata ketertarikan orang tuh setelah habis Covid itu nah lumayan itu. Ketertarikan dengan vintage nih kan, hmm. barang-barang hmm. jadul, hmm. termasuk generasi nang wahini, hmm. generasi milenial lawan yang uh, kakanakan wahini itu ketujuh juga lawan uh, barang-barang rilisan fisik. Hmm. Kadang-kadang tuh ada aja mungkin uh, sa dua, sehari itu dua tiga kakanakan yang umur 15 tahun, 17 tahun datang ke rumah. Hmm. Nggih betakon ya kan. itu Bang.

Mudahan sidin mendangar tuh nah. Eh, iya, mudah-mudahan sampai nah ini. Eh. nang Ahmad Daniel nang racak pian tokar ini. ini orang, orang ini gagah banget pada nah. Jauh juga kalau diparakan dalam iya. Kalah Ahmad Daniel on tuh. Artinya, nah kayak selain Ahmad Dhani, tadi ada menteri yang menukar. Kalau masyarakat umum di luar daerah tadi, artinya dari Jakarta, dari Jawa, tuh bubuhannya guys apa? Selain kolektor apa? Tidak, artinya sendi kafe kan? Apakah?

belakangnya lah. Hmm. Mungkin Ulun bisa ceritakan sedikit nih. Iya, iya, iya. iya. Nah, ini ini ada kaset nah. Nah, ngarannya Armada. Hmm. Lain Armada nang Hanyarin lain. Lain, lain. Oh. Jadi Armada ini kas uh, grup band dari Banjarmasin. Oh, iya. Nah, inggih biar nah. Armada. Ini ada Alan Jtr, ada Ian Jtr, nah ada a- Om Lukas Piere, anaknya Profesor M Lambut tuh, MP Lambut. Eh, tahu. Nah, ini ada Yudi Barantian, ada Simpson. Nah, ini drummernya Herpas dahulu kan bubuhannya nih. Hmm, ini Nah. tahun Ini tahun 1990. tahun 90 berarti di atasnya bubuhan eh, apa nang Arul Met Arul Oh di Arul di atas lagi. Di atas lagi. Arul itu festival rock yang kelima tahun 1980 80-an 88 oh, 88. Oh, habis bubuhan Arul hanya inilah. Uh, ya bubuhannya kakawanannya ya ini ini eh, juga. Eh. Uh, tapi ini tadi proyeknya dari uh, perusahaan dulu tuh ngarannya Borneo uh, hmm. apa ngarannya Armada Borneo. Armada Borneo. Armada Borneo tuh angkutan

Kada payu dahulu kada tapi payu dan ternyata sekarang gila-gilaan harganya sampai sejuta lima ratus ini. Kaset ini sejuta Kaset ini harganya satu juta lima ratus. Kenapa jadi kayak itu? Karena cute ya orang tuh. Eh. Dulu kada payu, ternyata sekarang dicari. Hmm. Eh. Dulu dibuang, sekarang dirindukan kayak itu nah. Iya. Ah. jadi uh, historinya tuh menarik. Hmm. Dan ini sampai dulunya

Jadi urang Malaysia katuju banar mancari ini nih. Artinya orang Banjar luar biasa juga. Orang Banjar banyak pak. Ini ini, ini salah satu juga Robin Hood. Nah, oh. Robin Hood ini bubuhan Banjar aja nih. Tahun berapa kalau ini tata Ini tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Berarti masih bersegel nih lah. Masih bersegel. Nah.

Banyak, banyak. Oh, mm. Jadi uh, ulun lihat itu di situ tuh ada ada terbit band, kemudian hmm. ada Mr. E, kemudian oh. ada Herpas, oh. ada Big Boys, yeah. kemudian ada April, ada 9 PM. Oh, yeah. Nah, itu banyak tuh anu grup-grup band. Mungkin karena tuh ulun lagi membuat bukunya nih, hmm. jadi insyaallah

lagu banjar nih macam macam jua nih ini termasuk yang tadi dicari ya. Pak Irwan. Nanang Irwan nih Nanang Irwan. karindangan ya. nah ini kasetnya orang tuh kan anak melihat nih utuhnya nih kayak apa gerang nih hmm. mendengar lagu aja tapi kada pernah lihat lirisan fisiknya Jadi kada mau manusia tu kayanya ingin mengetahui sesuatu kada sampai ke buncunya kada lalulah dengan menemukan ini tadi langsung rasa bahagia kan orang tu biasanya nah ini salah satunya karindangan kemudian ada lagu-lagu seperti ini karungut

Kalau ini pop Banjar, pop Banjar nih yang mampopulerkan tuh Hamidan Aceh. Hmm. Hamidan Aceh Anang Karupit nang menciptakan lagu Ampar-ampar Pisang. Hmm. Oh. Nah, jadi ini beliau nih lagu Tatangis pian bisa mendar lah. Nah, tatangis, aku tatangis. Nah, Harus bedah, bedah, bedah. Nah,

Madihin kita tahu saurang madihin bus kita tu juntra lala ya kalo. Nah madihin itu sampai balamut ada jua. Nah ini hamidan hamidan aja ini anang ardiansyah paris barantai. Mungkin tujuh puluh lapan tujuh sambilan kalo. Oh lapan tiga.

Nah ini ada juga nih wayang Banjar. Wayang Banjar nih sing ramian nih menarik benar nih. Hmm. Nah kita tahu kan ada wayang Banjar nih ada ada tulur, hmm. ada rundi, ada Ramadan, Rama, Rahmadi,

Kalo wayah ini kakanakan pa earphone kah ka telinga tuh. Iya, Nah, iya. sebelum ada earphone ini bedahulu ka telinga. Nah, ada cucukatnya di sini. Iya. Nah. Bahari kakanakan zaman dahulu ni iPhone-nya bahari ni. Nah, bujur. Eh, kakanakan baisi ini ni agak banar dah. Wuh, sudah nang paling anu sudah. Eh, panyugihnya di Penyugih dunia. itu. Udah paling ini tuh, iya kalau. Nah, ini berbagai macam bentuk nah, salah satunya bentuk nah. Kalau ini sudah masuk ke digital,

Ulun bingung jua kenapa sampai mereka katuju malah yang dicarinya tu Betamax Indonesia. Terutama inya mencari figur Susana. Jadi semua film Susana tu dari nang Ratu Buaya, Ratu Ular dan sebagainya, Nyi Loro Kidul, Nyi Blorong tu itu dicarinya banar. Dicarinya banar. Ada tiga orang tu yang ulun tahu, ada Mister Kotter,

dianggap bubuhannya nih bubuhannya Enggih, dikultuskan iya. jadi jeranya tidak ada tokoh film di dunia ini yang wujud hidupnya tuh seolah-olah nyata dalam dunia tuh inya tuh memang tokoh yang uh, relevan dengan film horor tuh nah iya, iya. jadi susah nah tuh jajarnya itu diakui oleh internasional hmm. kita kan udah tahu lah eh. Oh ternyata seperti itu orang beranggapan lawan susana nih. Kayak mungkin kayak totalitas presiden tuh main lah hari itulah. Enggih. Film-film hantu tuh ya sudah lah. Bujur. Eh. Totalitas lawan sebuting. Eh. Indonesia nih bisi kultur hantu nang banyak. kada seikong. Enggih. Di Amerika tuh dua haja. Eh. Amun kada jombi, pampir. Dracula, pampir. itu haja. Kalau udah kita di eh. Jawa kalau di Kalimantan bisa lain hantu. Lain pulang. Koyang di sana lawan koyang di sini kan sama. Nah, itu uniknya.

Oh iya. Nah, jadi ulun lapas saya, eh. eh jual aja juga kan. Hmm. Itu dicari banget oleh beban penggemar eh, Roma Irama nih. Iya iya iya. Nah, itu ada dulu. Jadi ibu-ibu pejabat bahari sampai ke gubernur, pejabat-pejabat uh, wali kota itu ada dulu beisian. Buku-buku buku-buku jadul ada juga. Nah, buku-buku jadul itu apa yang ada kira-kira saat ini nih yang masih ada?

atau ini ada nah ini pesona Kalimantan Selatan ini termasuk buku langka nah nah jarang ini ada ini lagi zaman insinyur Pak Muhammad Said tahun 90 awal nah sidin sidin mendokumentasikan

Keris-keris gin ada. Ya, cuma ulun kada tapi bisa itu. Jadi sebagian besar ya ulun apa larikan lain ke lain lagi kaytu nah. Ya, minta tolong aja nih kayak apa nih kada taha, kada paham maharagu keris ya kan. Karena intensnya tu memang di rilisan fisik loh. Mungkin karena background suka musik jua kan, jadi ya akhirnya di situ intensnya tu nah.

Sampai akhirnya harga barang ini murah hanyar kawa manukari. Nah kalo TV atau nang kaya ini biasanya berapa kalo dijual kisaran kisarannya ada ada beberapa nang mempunyai tipikal tu lah ini namanya bumbok nih jadi bumbok nih ada kelasnya jadi ada kelas A sampai kelas biasa kan jadi orang tuh bakasta hmm. dari kasta Brahmana sampai nang Dalit Sudra kan nah itu sama tuh hmm. nah jadi kasta pertama Bumbok itu uh, ada di JPC JPC itu satu kastanya tuh yang kayak JPC M90 itu sampai ratusan juta harganya Nggih. Yang M90 di, di ngarani King

Dibawanya bajalan ke sana kemari. Disebut dan radio rahim. Itu larang banar harganya. Nah, di Indonesia pun mungkin kisaran dua puluh jutaan tuh. Nggih. Dan jarang banar ditemukan. Cuma ulun pernah dapat. pernah dapat M90 tuh M90 nah. Nah, itu M90. Nggih, JPC M90 alhamdulillah masih beisi. Nah, kemudian Sub JF triple seven.

Nah, kalau sudah radio-radio yang sekarang nih kada kada berharga lagi dah. Majalah atau koran-koran ada kah? Kalau koran sih sebenarnya uh, pasti ada itu karena hmm. diantari juga. Hmm. Tapi kada ulun masukkan dalam kategori list yang ulun hmm. ulun cari kaitu. Hmm.

Petrop garing ini bila mambaca kada habis rasa kada not eh, eh. bahari itu. Eh. Nya lanjin itu kisahnya. nah, itu banget. Kisah kapayuan benar juga. Jadi pas benar itu cocok banget lawan kultur bubuhan kita. Nya kan pina agak kalau eh. nah cocok lawan bubuhan kita tuh. Eh, jadi ulun membaca Petrok nih pina agak wah jauh ulun khas orang Banjar benar nih. Lanjutnya ya juga. Iya, iya juga, iya juga. Walaupun kadang-kadang ada misteri-misterinya juga. Ini misterinya ada toh, Eh. bisa teguring di kuburan ya. Iya. Petruk, Gareng, Semar, Bagong toh kan. Ini berarti ada juga nih lah nih no apa nih poster bahari nang gasan film lah, wawa film nih lah, Nah, ini ngarannya spanduk lukis. manduk lukis. Hmm. Spanduk lukis nih kalau pian di Banjar bahari di Kamaratih, Kemarin teh. habis itu di Presiden, Jembatan Dewi. Ya, di Ria, Nah, di Ria. Dewi, iya kan.

Nah itu kelas audio ngarannya. Itu bubuhan pendengar nang di jaman tahun lapan puluh an tu nang tamasuk urang nang di atas urang sugih semuaan itu. Karena bahari harganya itu mungkin kaya harga mobil di jaman itu tu lah. Audio itu ada pionir, ada teknis, ada sansoi, itu gila-gilaan harganya. Nah, itu orang sugih aja pang bahari nang kawa baisi tuh. lampu strongkeng ada juga nih lampu strongkeng lah. Lampu, lampu strongkeng ada. Nah untuk kaset kembali kasetnya kaset itu kan banyak dulu kaset ceramah kaset mengaji ini banyak banyak kaset anu guru bakri nah ini okay. banyak koleksi kalau guru kaset guru bakri nah tuh ini guru bakri nah semua nah oh. nah guru bakri ini termasuk yang banyak mengeluarkan anu eh, kaset kaset nggih hmm. mungkin lebih dari ratusan ceramah sidin kala, yeah, yeah. termasuk ampun abah guru ijai, tapi ulun kada maanu itu karena kan sidin melarang untuk dijual kala, yeah, yeah. nah jadi hmm. ada dapat mensimpani aja sebagai koleksi uh, pribadi jelas. Enggih. Hmm. Jadi ada pun abah guru ijai itu yang dulu direkam banyak yang hendak menukar itu cuma di sidin bepasan kada boleh dijual belikan itu. Hmm. Kalau Guru Bakri ini kan seangkatan lawan Haji Nadim Amjad, sidin jua banyak-banyak kaset ceramah-ceramah Haji Nadim Amjad lah. Jadi mungkin terinspirasi dari Haji Nadim Amjad jua pang cerita Guru Bakri ini. Ceramah sidin kan dahulu rame. Di Sabilal jua pang ya kalau banyak. Di Sabilal, apa jua urang tu. pinggir jurang jua ceramah sidin to rame jua nah terakhir pesan gasan urang-urang yang artinya yang ketujuh mengoleksi atau remaja atau gen gen Z ke hari ini Nggih. nah itu apa nih dengan uh, seorang awal yang ketujuh mengoleksi uh, elektronik jadul nih apa nih anak remaja kan biasanya rancak juga ke sini nih ya

Awak ini mengoleksi artinya elektronik jadul beserta kaset, video, kaset video, kaset tape bahari ya kan nah dan apa artinya ada jua nih compact disc dan lain-lain lah. Ya, ya. Nah, artinya itu hari ini kita belalah. Terima kasih nang sudah menjanaki video Pakacil Didin hari ini. Terima kasih nang sudah mensubscribe, like, comment, wan share video-video Pakacil Didin lah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.